עולם איז דאך א מעשה, איז בקוה אויך א מעשה? ועוד סענגער, די מעשה וואס דערצייל איך יעצט וואס איז דערציילט די ערשטע סאדיגערע רבי, די אלטע סאדיגערע, דערציילט אז די רבי ר' ברוך איז אמאל אנגעקומען אין שטאט זשיטאמיר, זשיטאמיר ווען ער איז געווען די אור המאיר, אבער די אור המאיר האט שוין נישט געלעבט ווען ער איז אנגעקומען, רבי ר' ברוכ'ל איז אנגעקומען אויף א שבת דארטן, פאר שבת מוז מען ארויסקומען קבל פנים זיין, איז בסוך הבאים דארטן מקבל פנים זיין, און געווען א איש פשוט מאוד פון א פשוטע משפחה, אבער א גביר איז ער געווען, א גביר איז ער געווען, און דער רבי ר' ברוך האט אים מציע געווען דעם פשוט'ע מענטש, ווילסט אריין קומען צו מיר אין וואגן? קום אריין. די עולם האט עס זיעער נישט געפאלן. פונקט דעם פשוט'ער מענטש נעמט ער, ער איז געווען א פשוט'ער מענטש, געלט האט ער געהאט, א גביר איז ער געווען, אבער א פשוט'ער מענטש פון א פשוט'ער משפחה, דער עולם האט עס זייער נישט געפאלן, ווייל ער איז געווען פשוט, פונקט ס'איז געשטאנען דא חשוב'ע אידן, פונקט אים נעמט ער אריין אין וואגן, און ס'איז געווען דא נאך עפעס וואס באלד העט איר הערן, ס'האט זיי נישט געפאלן, מי יערוך המלך, רבי ברוך האט אים אריינגענומען. א בחור פארט מיט אים אין וואגן, ס'איז ערב שבת קודש, און ער פרעגט דעם דעם פשוט'ער מענטש, קען אפשר איינשטיין ביי אייך אויף שבת? ש'ט איך עפעס איינשטיין ביי מיר? פי! ער איז געווען א גביר אויך, אוי אריינגענומען אים מיט די גאנצע פמליא, דער עולם האט געקריצט מיט די ציין, וואס פונקט צו אים? וואס איז חשוב'ע אידן דא? ויהי ממחרת השבת, צומארגנס פון שבת פארשטייט זיך דער עולם אריינגעקומען דארט מיט קוויטלעך צום רבי אברבורוך'ל דארט אין זשיטאמיר, אין דער גביר איז אויך אריין געקומען, פרעגט אים דער רבי ר' ברוך'ל דו האסט עפעס קינדער אויף שידוכים עפעס? זאגט אים יא רבי, וועגן דעם בין איך אריין געקומען, טאקע איך האב א טאכטער אויף שידוכים, ווילסטו מיט מיר ווערן א מחותן? איך האב א זון, דער רבי אוודאי איז מזל טוב. אזוי זאגט נאך ר' ברוכ'ל מזל טוב. דא ווארט איין קאליר. דא האט מען שוין געפלאצט. פארוואס האט מען געפלאצט? ער האט. ווייל נישט נאר ער איז געווען א פשוטע איד נאר דא איז געווען נאך עפעס. צוואנציג יאר צוריק האט מען דעם אידן געווען א יצואת לייז די אייבישע לאפעטן פון זעהן נישט גוטע זאכן און מ'האט אים ארומגעפירט אין גאנץ שטאט ככה יעשה לאיש אשר יעשה נבלה כזאת.

זי ווייזט אים דארט אין די דירה, ביי די פענסטער בין איך געשטאנען מיט מיין מאן פאר צוואנציג יאר צוריק, ווען מען האט דיין נייער מחותן ארומגעפירט, דער מחותן וואס האסט פאר א שעה צוריק געענדיגט מיט אים א שידוך, ווען מען האט אים ארומגעפירט אין גאנץ שטאט, מען האט געשריגן ככה יעשה לאיש, בין איך געשטאנען מיט מיין מאן מיטן אור המאיר, און דער אור המאיר האט געזאגט מען איז מבזה א מענטשן בושה איכלי מעלוי אבל בכפו, הלוואי זאל איך זיין ריין און א חמי ועשרים פונקט ווי אים, אזוי האט דער אור המאיר געזאגט פאר דער רעבעצן. און צו מיר זיכער האט געזאגט דער אור המאיר אז פאר די בושה וואס ער גייט יעצט אריבער העט ער זיך משדך זיין נאך מיטן צדיק הדור, כ'האב געהערט פאר א שעה צוריק דו האסט געבראכן מיט דעם טעלער ביסטו צדיק הדור. ווייטער אוי שפעטער געווארן ביינאכט א תנאים גאנץ שטאט צוגעקומען צו לויפן מיט איבערבעטן מיט אלעסדינג אלע גוטע זאכן.

איר ווייסט דער שבת איז א גרויסע הייליגע יארצייט, וועמענס יארצייט איז דעם שבת? דעם הייליגן תומר דבורה, דער הייליגער רמק, וואס איז די הייליגע ס דער ספר איז דאך ידוע, אז דער סאטמאר רב ברענגט פון הייליגן דברי חיים פון צאנזער רב, הייליגער דברי חיים האט געזאגט אז דער ספר תומר דבורה איז א סגולה קעגן יענע מחלה, קעגן די מחלה הנוראה, איז שמח ישראל ווען איינער האט מזכיר געווען איינעם מיט יענע מחלה האט ער געהייסן די ערשטע זאך אנהייבן צו לערנען תומר דבורה מיט אים. אז דאס איז דער ספר, דער שלא הקדוש שרייבט אין הסכמות, די הסכמה איז געשריבן געווארן י ט סיוון, י ט סיוון שפ א, פאר פֿיר הונדערט און פֿיר יאר צוריק, דער שלא הקדוש האט געשריבן א סומערי פון ספר, שרייבט ער דארטן כל מי שרגיל בספר הזה אין תומר דבורה, ואומר עושו בכל שבוע או בכל חודש, מובטח לו שיהיה בן עולם הבא, ואשרי לו וטוב לו.